Hemmäňize salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy janyňyz sagmy ýenede men siziň bilen täze wideoda Ahmet Meredow Mähriban dostlar bu günki wideomyzda stok market näme zat we stok marketde nähili işläp bolýar nähili pul gazanyp bolýar ýaly soraglara jogap hökmünde gysgaça wideo taýýarlaýan dostlar bu wideo hemmäňize peýdaly boljagyna ynanýan köp bilmeýänler kändir diýip pikir edýän Şonuň üçin bu wideonyň has köp adamlara ýetmegi üçin Youtubyň öz statistikasyny zat etmegi üçin algoritmasyny alyp bilmesi üçin wideomyza köpräk laýk basyň we kommentariýa ýazyň. Eger şeýtseňiz wideo köp ýerde öňe çykýar we ildeşlerimiz hem bu wideony görüp biler. Ýani heniz bizi tanamaýan bardyr, kanalymyzyň agza dälleri bardyr. Olar hem bu wideodan görsünler we peýdalandylar. Meniň maksadym şol. Indi laýk basan bolsaňyz we kommentariý ýazan bolsaňyz başlaýas. Stock market bu näme zat? Stock market türk dilinde borsa diýip geçýär. Ruslarda ýalňyşmaýan bolsam aksiýa, türkmen dilinde de eger ýalňyşmaýan bolsam gymmat bahaly kagyzlar diýip geçýär. Ýagny bu näme zat? Indi gymmat bahaly kagyzlar ýa-da stock market bu bir firmanyň bir bölegi. Ýagny şeýle göz öňüňize getiriň, Amazon, Amazon firmasy bir tort, tort hökmünde göz öňüňize getiriň. Indi Amazon firmasynyň siz gymmat baha kagyzyndan almaly, her kim özüne paý almaly. Ýagny häzir Amazonyň e, ýekeje stogynyň ýa ýekeje şeýeriniň bahasy 3000 dollary geçdi. Häzir men ony görkezerin size kompýuterde. Indi diýjek bolsaň Amazon bir tort bolsa, Torty bölýärler, sekize, ona, on ikiye bölek-bölek etýärler we indi meselem näçe million dollarlyk firmany näçe böleklere bölýärler we her şeýeriniň bahasy ýigrimi dollardan on bäş dollardan düşýär we muny hem adamlar öz ellerinde saklaýar. Indi şeýle sorag, Stok market nädip döredi? Stok market ilkinji dörände Hindistanda döreýär. Muny taryhyna-da özüňiz has içgin gyzyklanýanlar bar bolsa, gyzyklanyp görüp bilersiňiz. Men wideoda gysgaça aýdyp geçmekçi, has içgin girmäli. Hindistan tarapda döreýär. Şo wagt kerwenler, ýagny gämiler başga ýurtlara haryt äkitip başlaýar. Indi meselem, men bir gämini ýük bilen doldurmaly, Türkmenistandan gämi ugraýar, diýeli nirik barmaly, Türkiýä barmaly. Ýöne pulum ýetenok. Maňa-da şony alyp gitmegim üçin elli müň dollar pul gerek. Ýöne özüm elimde bary müň dollar. Indi men näme etýän? Şo firmany halka açýan. Maňa Elli müň dollar pul gerek, elli sany adam gelsin, müň dollardan ýatyrsyn diýýän. Hemme kim pul ýatyrýar. Meniň stoklarymy satyn alýar. Ýagny kompaniýamyň böleklerini. Men ol işi äkitýän, getirýän. Ondan soňra-da diýeli Türkmenistandan Türkiýä alyp giden bir gämi ýüküm Türkiýede satýan, peýdamy görýän. Indi ýaňky maňa elli adam her kim müň dollardan paýla-da. Indi men öz peýdamdan olara bermeli, çünki olar meniň firmamyň ortaklary, partnýorlary. Ýagny olar maňa müň dollardan beren bolsa, indi olar menden bir müň elli, bir müň bir ýüz dollardan yzyny almaly. Çünki men öz pulum bilen etmedim, olaryň puly bilen etdim. Stok market gysgaça sözle aýdanyňyzda edil şunuň ýaly. Ýagny bir kompaniýadan siz özüňize bölek alýaňyz. Ýagny, muny islendik adyny tutan islendik kompaniýaňyz bolup biler. Şu wagt içip oturan suwumam bolup biler. Dasani, belki muňam firmasy bardyr. Coca-Cola degişli mi? Ýok. Hawa, Coca-Cola degişli. Ýagny Coca-Cola-nyň hem özüniň stoklary bar, özüniň şeýrleri bar, ýaňky bölejikleri bar. Ondan soňra lýuboý iPhone bolsun, Toyota bolsun, Mercedes bolsun, islendik adyny tutan uly firmaňyz dünýäde tanalýan. Islendik firmaňyzyň özüniň şo stoklary bar we islendik adam hem şonuň stogyndan satyn alyp bilýär. Ýagny, eger indi siz şondan satyn alan wagtyňyz, şo gün firma gowy iş etse, gowy zat satsa ýa bolmasa diýeli, täze bir ýurtda uly şertnamalary baglaşyp, firmanyň işleri hasam ulalsa, siziňem eliňizdäki stogyň bahasy gymmatlaýar. Ýagny, Muny häzir kompýuterde görkezmekçi. Edil Amazon mysal hökmünde men Amazondan gitmekçi. Amazon iki müň on dokuzynjy ýylda ýalňyşmaýan bolsam on alty, on ýedi dollar ýekeje stogynyň bahasy. Edil häzirki wagtda üç müň dollary geçdi. Ýagny siz adamlar indi mundan nädip pul gazanyp bilýär? Diýeli meselem siz mundan bir ýyl öň Coca Colanyň stogyndan satyn aldyňyz. On sanjak aldyňyz. Bahasy ýigrimi dollardy. On sanjak aldyňyz ýigrimi dollardan näçe boldy? Iki ýüz dollaryk stog aldyňyz. Ýöne iki ýyldan soňra Coca-Cola firmasy ulaldy we özüniň stoklarynyň bahasyny ýigrimi dollardan däl-de, häzirki wagtda otuz bäş dollara getirdi. Ýagny, siz indi firmanyň stogyny eliňizde saklap dursuňyz. Isleseňiz satyp hem bilýäňiz, ýöne isleseňiz saklap hem bilýäňiz. Saklap dursuňyz, iki ýyl sakladyňyz, hä? Ýigrimi dollardan alan zadyňyz otuz bäşe geldi, siz satýaňyz, pul gazanýaňyz. Ýagny firma nähili ulaldykça siziň hem eliňizdäki stoklar edil şo derejede galýar. Ýagny stogyň gymmatlamasy firmanyň derejesiniň ululygyny görkezýär. Düşünik şu wagt şu ýere çenli ähli zat düşünikli bolandyr diýip umyt edýän. Indi, meselem, birnäçeňiz Rossiýada, Ukrainada, Türkiýede haýsy saýtlaryň üsti bilen stoklary satyn alyp bolýandygyny men anyk bilemok. Men ony bilýänleriňiz bar bolsa hökman kommentariýada ýazyň, haýsy saýtlary ulanýaňyz, haýsy firmalar bilen ulanýaňyz. Biziň özümiz bu ýerde, men Amerikada, Robinhood programmasyny ulanýan. Robinhoodda siz islendik islendik firmaňyzyň stoklaryny alyp satyp bilýäňiz. Siz bu ýerde günlük daily trading ýa-da irden sagat 8-de açylan wagty satyn alýaňyz, el bazar ýaly. Öýlenişleri-de isleseňiz, şo gün bazar gowy bolsa, satmak isleseňiz, satyp bilýäňiz ýa-da stoklary alyp, öz eliňizde saklap bilýäňiz. Indi geliň, göreliň, firmalaryň stoklary ne, diýeli, mundan näçe ýyl öň näçedi we häzirki wagtda näçe we şu gün haýsy firmalar nähili gowy galypdyr. Şu zatlara gysgaça seredeliň. Edil häzir men Robinhood akkaunta girdim. Siziň üçin täze akkaunt açdym içinde köp pul ýok ýok ýüz ýigrimi üç dollar bar bu gün üç dollar köpelipdir biziň elimizde näme bar şol ine şu ýerde görşüňiz ýaly genius şu kompaniýanyň stoklaryndan men satyn alypdyryn segsen sekiz sany stok satyn alypdyryn başga hiç zat ýok genius brands diýen şu da bir amerikada bir firma ýekeje stogynyň bahasy bir dollar otuz dokuz sent. Men elimde näçe sanysy bar segsen sekiz sanysy bar ine şeýr segsen sekiz sanysyny alypdyryn hä jem serederimizde minus on bäş dollar ýagny meniň alan bahamdan bul yzyna gaýdypdyr meselem bir elli altydan alan bolsam şu wagt bir otuz dokuzda ýagny şu gün firma yzyna-da gaýdybilýär munam ýadyňyzdan çykarmaň ýokarygy gymydy bilen eger yzyna gaýtsam minus sizde ýagny düşüniňiz hiç wagt çünki bul Firmalaryň bahalary ýene-de şo baha yzyna gelýär. Siziň ýitirýän zadyňyz diňe wagt. Indi gelelim gysgaça şu kompaniýanyň ýagdaýyna. Tak, şu ýerde barmy? Hä, ine. Bu firma ýigrimi sanyjak işgäri bar. Iki müň altynjy ýylda döredilipdir. Wolýumy, gündelikki wolýumy on sekiz million dollarlyk stok alyp satylýar adamlar tarapyndan. Market cap bu-da üç ýüz elli dokuz million dollar görkezýär. Market cap bolanda şu firmanyň bahasy. Ýagny üç ýüz elli dokuz üç ýüz elli dokuz million dollarlyk firma. Indi geleli mundan geçeli biz Amazona seredeli. Amazon. Amazonyň edil häzirki bahasy ýekeje şer, ýekeje stoluň bahasy üç müň iki ýüz ýigrimi dört dollar. Bu gün bir prosent köpelipdir, ýagny otuz bir dollar köpelipdir bu gün. Geleli bir hepdede näl köpelipdir? Bir hepdede yzyna gaýdypdyr, minus üç prosent, ýagny ýüz on alty dollar minusa gidipdir. Bir aýda näl bolupdyr? Bir aýda bir prosent köpelipdir. Üç aýda iki elli köpelipdir. Bir ýylda ýetmiş üç prosent görkezýä ýok bul gaty ýalňyş muň ýaly bolmasy mümkin däl çünki bir ýylda gowy köpeldi hä näme üçin bilýäňmi şu wagt bazar ýapyk bize bazar bahasyny görkezenok şu wagt bazar ýapyklygy üçin bazardan soňky bahany görkezýär ýagny diýdim sagat sekizde açylýar bu stok marketler sagat sekizde açylýar we öýlän sagat üçe çenli dowam etýär. Amerikanyň sagady bilen beýleki ýurtlarda sagatlaryny anyk bilemok. Şu wagt bizde hani gije bolany üçin video gije taýýarlaýan munda bize doly görkezmedi. Aslynda bir ýylda bu gaty kän köpeldi. 70%-den köp köpeldi. 5 ýyla serederimizde ýene-de 390% görkezýär, ýöne bu ýalňyş. 5 ýyldaky bahasy. Amazon stock Amazon stock price 2019 97 diýeli. Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda on sekiz dollar eken, göräňmi? Bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda on sekiz dollar we häzirki bahasy üç müň iki ýüz ýigrimi dört dollar, ýekeje soňy bahasy. Hany, wagtyň geçmegi bile bular köpelýär. Coca-Cola seredeli, Coca-Cola. Unable to find results for our search. Coca. Coca-Colanyň ýekeje stolynyň bahasy 51 dollar. Mundan bir ýyl öň ýene şo birde üýtgeşik zat ýok. 5 ýylda nähili? 5 ýylda-da kän köpelmändir. Şu ýerde 42-41 dollar diýe. 2016-njy ýyllarda. Coca-Cola diýmek o diýen köpelmändir. Tesla. Tesla-na bilmeýäniňiz ýokdur araňyzda. Tesla. Tesla seredeliň. Teslanyň häzirki bahasy ýekeje stolyň bahasy ýedi ýüz elli üç dollar. Bir hepde mundan öň bir hepde mundan öň alty ýüz ýetmiş bir, bir aý mundan öň bäş ýüz segsen dokuz, üç aý mundan öň dört ýüz otuz dollar, häzirde häzir ýedi ýüz elli üç we üç aý mundan öň dört ýüz ýigrimi bäş, dört ýüz otuz, dört ýüz on, dört ýüz dollarda, üç ýüz segsen sekiz dollarda. Bir ýyl mundan öň bir ýüz on alty dollar. Görýäňmi? Ýagny iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi dokuzynjy ýanwarynda ýüz on alty dollar eken. Şo wagt siz ýüz dollar ýatyrsaňyz, häzir ýedi ýüz dollar bolýar. Bäş ýyla seredeliň. Bäş ýylda eýýäm bu ýerde görşüňiz ýaly iki müň on ýedinji ýyllarda altmyş dört, altmyş üç, bäş dollar, altmyş dollar. Iki müň on ýedinji ýyllarda çünki Tesla şo wagt indi döräp başlan wagty mundan üç dört ýyl öň altmyş bäş dollar. Edil häzir ýedi ýüz elli. Görşüňiz ýaly. Ýagny on esse köpelipdir-de. On hawa on esse köpelipdir dört ýylda. Üç ýyl dört ýylda. On esse köpelipdir. Şunuň ýaly firmalaryň bahalary art artdygyna görä siziňem stogyňyzyň bahasy artýar. Indi häzir diýýän araňyzda köpiňiz diýýän bolmagy mümkin. Tesla diýeli, meselem şu ýerde altmyş dollardan häzir ýedi ýüz elli dollara gelipdir ýekeje stoluň bahasy. Edil şuň ýaly Tesla ýaly başga nähili kompaniýalar bar diýen bolmaňyz mümkin. Men şuny maslahat bereýin, nio hytaýlar şu wagt Tesla ýaly maşyn çykaryp bagyň ugruna belki çykaryp başlandyrlarym. Ýöne men bu wideoda hiç kime şu stokdan pylança al ýa-da pylança pul ýatyr şu firmadan al diýip hiç hili maslahat bermeýän, beremogam çünki san siziňki sebäbi firmanyň diýeli bankrot bolup biler ýa-da başgarak bir meseleler bilen pul yzyna gaýdaýan ýagdaýynda pul ýitirip sonuň men yzyndan kowalap ýörmäň ah men seniň pulumyzy ýitirtdiň diýip çünki şu zatlaram öňüňizden boýun alyp Girjek firmaňyzy gowy saýlap, gelejegi bar bolan firmalara pul ýatyryp bilersiňiz. Ösýän zatlar näme bar? Elektrik maşynlar, elektronika, tehnologiýa ugrundan, ýagny täzelikçi, future, ýagny geljegiň zatlaryna pul ýatyryň bilýäňmi? Meselem, edil Uber bilýänsiňiz ýa bolmasa Yandex Taksi, Russiýa taraplarda bolmaly ýalňyşmasam, Lyft, şonuňky ýaly taksiçilik ugrundaky Kompaniýalara ýatyryp bolar. Hany olar aslynda gelejegimiziň maşyn taksiçiligi däl, ol şu günümiziňki. Hany sary taksiler bilen, sary taksiler eýýam ol galdy, geçmişde galan zat. Şu gün hem ulanylýar, ýöne ol eýýam yzymyzda galan zat. Ol şonuň ýaly firma bar bolsa, meselem, Nebit-gaz bolup biler, ol hem eýýam ulanyşdan galyp barýan firmalar. Ýagny döwrüni çalyşýan firmalardan gaty uzakda duruň, sebäbi olar islendik wagt yzyna gaýdyp bilýär. Günümiziň firmalaryndan hem biraz uzagrak duruň, çünki erte biriniň täzesi geler, ýöne täzesi siziň ýüzüňizi güldürer. Şonuň üçin hani şu firma geljekde has gowy ýere geler diýseň, meselem Tesla-nyň 2017-nji ýyldan şu ýyla çenli nähili gowy gelşi ýaly, edil häzirki wagtda-da gowy-gowy firmalary saýlap alýaňyz we Diýeli üç ýyl soňra şu firma gowy bolar, konkret ýere geler diýen firmalaňyzda pul ýatyraňyz. Meselem şu NIO barda gysgaça aýdyp geçsem, NIO bir aý mundan öňem näçedi kyrk dollar. Üç aýda gowy galdy, şu taýlarda ýigrimi dollar. Bir ýylda hasam gowy galdy. Ine şu taýlarda görkezenokmy ine. Maýda üç dollardan başlady şu NIO. Hytaýlaryň elektrik maşynky firmasy intek öndürýärmi, öndürenmi, onam doly bilemok. 3 dollardan başlady we häzir 53 dollar. Ýagny şu Teslanyň bahasyna arkaýyn gelibilýär. Ýagny 3 dollardan stok alan adamlar häzir hiç kim satanok şony. O 3 dollardan aldym-da 50 boldy, göni sataýyn, peýdam gazanaýyn, hiç kim edenok. Eger çykaryp goýberse elinden häzir 50 dollardan satsa, erte bir gün bu täzeden 55 dollardan almaly bolýar stoklary. Al, o-da eýýäm özi üçin zyýan. Şonuň üçin bir alan adamlar diýeli firm meselem amazondakylar satanok hiç wagt tesladan alanlar hiç kim satanok diňe aýda özüne gerek puly iki ýüz dollar gerekmi üç ýüz dollar iki sany üç sanjak stogyny satýalar bolmasa hiç kim satanok çünki seniň puluň şu firma bilen bilelikde ösüp gidip barýar indi men size görkezmek isleýän zadym Is most diýmäli. Men size şu gün haýsy firmalar näle köpeltdir? Meselem şu gün. Şu firma 63% köpeltdir görýäňmi? Şu gün. Irden sagat 8-de 11 dollar görkezýär we häzirem 16 dollar. 63% köpeltdir. Bir hepdede näli? Bir hepdede şu taýda ýalňyş görkezýär. Bu mümkin däl 28 prosent bolmasy. Şu bazaryň ýapyklygyndan aýtýar. 3 aýda görem bir aýda 42 prosent, bir ýylda näýli yzyna gaýdypdyr diýip görkezýär. Hawa, geçen ýylyň 2020-nji ýarymýylynda 51 dollar eken, bu yzyna gaýdypdyr.

Ondan soňra meselem yzyna gaýtýan firmalaram bar şu ýerde. Ine şu şu gün 36% yzyna gaýdypdyr. 31% Ene şu today diýýäni 31% şu günkisi, after hours hem bulam market bazar sagat 3-de ýapylýan bolsa 3-den soňky yza gaýdyşy. Ýani umuman alanda günde Otuz dokuz kyrk prosent yzyna gaýdyp dur şu firma. Bir hepede nähili? Oo bir hepede bir ýüz otuz bäş prosent köpelipdir. Näçeden? Iki dollardan şu wagt dört elli dörde gelipdir. Bir aýda ýedi ýüz altmyş dört. Ine ine ine. Dekabryň ýigrimi birine elli alty sentden dört dollara hatda ýedi dollara da gelipdir. Görýäňmi? Umuman şunuňky ýaly firmalaryň ýagdaýy össe puluňyzam gazanýar. Mom meniň maksadym şu wideoda hani stok marketiň nämedigini bir öwreniň. Näme zat asyl manysy, nähili ulanylýar? Birim ony öwrendiňiz, beýleki firmalar barada analizler, ondan soňra Haçan almaly, haçan almaly däl, haýsy firmadan almaly, haýsy firmadan almaly däl, o zatlaram indiki wideolarymda men hökman siziň bilen paýlaşaryn. Wideonyň soňunda ýene-de kanala agza bolmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň, çünki wideoda näçe köp laýk bolsa, näçe köp kommentariýa bolsa, YouTube öz algoritmasyna görä şu wideo zat etýär. Hä, köp üns çekýär şu wideo, köp peýdaly wideo diýýär-de, şu wideony öňe çykarýar. has köp adam görüp bilýär. Şonuň üçin hem wideo göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň.